Happy New Year to you all. Kumthar daihnak cu pumpak chungkhar nan cung cio ah a thar in tlung ko seh. Nihin hi January ni khat thong hnih kum kul kum nga a si. Tutan thongpang kan chim dingmi a tlangpi hna. Chinland Council chungte sidep zaniat ram nih Falam ralhrang A zaammi pahnih a nung an tlaih hna. CB nih Falam Cimual sang um ralhrang sawmli an kut a umnak an thanh. CNFA eidin awk caah a khua le family in tangka pe chami hna kong an si lai. November ni kua thong hnih kum kul kum li in Falam operation cu an rak thawk. Mah Falam khuachung kah rak thawk ka ah Falam palek camp an rak lak. Falam palek camp an lak tlawmpal ah Falam mih kan control rih cang tiah Chin media a siseh, Kawlram media ngan pawl sinah siseh thatnak an rak tuah. Mah ti thatnak an tuah tlawmpal kan hnu zarh ah Ralhrang helicopter MI-17 nih ralhrang sawmriat panga hna cu Falam khuachung cimual sangah a rak chiah hna tiah kan theih. Mah a chiahmi hna chungin ralhrang sawmli fai cu CB kut ah an ap i ralhrang zeimawzat an thah hna tiah kan theih. Atu hmanthlak kan hun tarmi ralhrang pahnih hna hi Chinland Council chungtel CDF Zaniat ram nih Falam peng hmun pakhat ah a nawn an tlaihmi hna an si. An tlaihmi hna pakhat min hi Yawt

Mah caah ralhrang pawl cu an vaivuan dih. Kalay ralhrang headquarter Dahkahsa nih norchih u tiah nawl a hun pek hna nain Tejimhu le Duh Tejimhun thih caah ralhrang pawl an bioha tlau i an vaivuan dihnak kong tlaihmi ralhrang nih an chim. CNFA eidin awk caah a khua le chungkhar in tangka pemi hna. Pu Van Tum Hmung family nih US dollar thonghra Chinlung City ah CNFA eidin awk caah an pek than. USA Missouri Springfield a ummi Pu Duh Lian Thang family nih thinlung sitri an rak tlawng i sathahnak le mehhang caah MMK siang sawm nga tlunzoh an rak phurh hna. Hakha peng USA um Global Hniarlaw Organization hruainak in CNFA eidin awk caah dollar thong sawm li le thongthum le zan hnih le sawm sarih pekchanhnak an tuah. Thantlang peng Zuet-e um Cawngthia family hruainak in CNFA eidin awk caah dollar thong sawmthum le thong riat le zasarih pekchanhnak an tuah. usa um pu thawng hmung cung sung bawi chungkhar nih dollar thong nga cu cnfa edit awk caah pekchanhnak an tuah usa zokhua hrin nih cnfa edit awk caah dollar thong sawmthum pekchanhnak an tuah. Indianapolis um Chin Bethel Christian Church nih CNFA eidin awk caah dollar thong nga an pekchanh. Thantlang peng USA um CP tefa nih CNFA eidin awk caah dollar thongkul le thongkhat le zakhat pekchanhnak an tuah. Mah hi Chinlung media nih an hon thanhmi cherhchan in kan hon thanhmi a si. Tutan Chinram kan dothlennak ah kan pumpak in training kai in meithal i ken in ral va tu hlam hon i si law. Hi kan dothlennak ah pumpak cio in mah le ti khawhnak lam, mah le ti khawh mual cio in dothlennak ah i tel khawh cio a si. Hi chawva pemi vialte hna hi dothlennak ah aa telmi an si. Kan ralkap an si ve. Nangmah pumpak zong nan khua si zong ah nan lo chung chuak facang hmanphek sentawk bawmbok ti pawl kan ralkap hna eidin awk caah nan pekchanhmi tampi kan rak hmuh. Mah vialte kha dothlennak nan tuah a si. A pahnihnak ralkap nan si ve. A pakhatnak ralkap cu hriamnam tlaih in chungkhar kaltak in Zeizong te chuahtak in nunnak thap in ral an tu mi kha pakhatnak an si. A pahnihnak ah chawva an si seh, thlacamnak an si seh, mah le ti khawhnak lam, mah le ti khawh mual cio in dothlennak ah kan ralkap hna bawmhchanh, dirpi, A hmete kan timi. Tihthing va hlam piak, tihthing va pekchanh hna ti bantuk kha a hmemi te ah nan ruah. A hme lo. Mah kha a ngan tukmi a si. Mah rawlchumhnak a um. Ei le din a um lo ahcun kan ralkap hna kha ral an tu kho lo. Cucaah cun a leng in a pechanmi pekchanhnak a rak tuahmi vialte hi second ralkap a pahnihnak ralkap nan si dih ko. Cucaah cun kei hi kaa tel kho lo. Kei hi training ka kai mithil ka tlai kho lo. Dothlennak kaa tel lo ti thinlung ka ngei hrimhrim hlah. Na pumpak in na kawlmi chawva tlawmte na pekchanhmi Tizu ngacel ramsa na va kah na va awh na va foihmi a sa te na va hlehmi hna zong kha dothlennak ah na tel a si. Cucaah cun hmailei zongah a khuan siseh pumpak siseh mah hi tuah peng ding a si, philh ding a si lo. Nan kum veimi nan lo chung chuak ti rawl tete kha thar hei cang ve hna u. Facang, tisik an hna tete kha va pe lengmang ko hna u. Mah hi a ngolngol hlah u. Khuakhat nu khuakhat i chawng in pek chanh lengmang ding an si. Mah hi ram le miphun ca rianṭuan a si. A ngan ngaingaimi a si. A hmete a lo nain a rak ngan tukmi a si. Cucaah cun mah pumpak in training va kai meithal va tlaih theng lawng kha dothlennak a si lo. Chawva lo chungchuak tirawl tete nan va pekmi vialte kha kan ralkap caah a biapi tuk hringhran. Hmailei ah mah hi tuah le pekchanh cio i zuam a herh. Tutan kan channel ah a rak kan lengmi nan dihlak cawng kan i lawm. Bye bye u.